Weekly Crime Report Surgeon Records Jiwan Solimakamu Channel eh hi le ka Jiwan Solimakamu Channel channel leyi nga number 1 misava hinkwayo ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla cameraman ya hina Timothy Muyambu u kona u lo pfampfaa exitulwini xa mavhilwa hina sejeni rikhotso kwala ka chanele ya hina sejeni ni kombela mixovo ta vahlaleri ri xiyile vahlaleri xikan'we na timoti miyambo exitulwini xa mavhilwa kwala va nga hlalela va ri kona mixo lowunene inkomu um tshami nkarhi wun'wanyana u nga va ni ri ka grade level ku tetela ku tetela maphorisa hi nga hleketanga nchumu ma fika ma ma ma lava va ri na ti-dreads va va va karha ti-dreads so me a ni tala ku mbala ma mabutsu man'wani ma xiphorisa hi ni tekeriwa na mabutsu lamaya lava a va a ku teriwa ngopfu vona ku ri va lava ku dzahadzaha timbangi kwala xikolweni na vona va va hetelela va va va tekeriwa swi sweswiya swi leswiya swi ta. loko swi te yini ene vuhlayiseki bya bya le swikolweni mi byi tekela enhlokweni ku fika kwihi Sejeni? Inkomu G1, mi nge hi kombisa ku Ndzawulo ya Dyondzo xikan'we na Ndzawulo ya Xiphorisa hi ririmi ra vadyi va hlampfi hi swi vitana ku i ti sisters department. Okay. Lexi humelelaku hi na minongonoko leyi hi vaku hi ri na yona hi nga languseriwa ku hi va na yona lembe hinkwaro loko ku karhi ku dyondziwa a xikolweni. Se laha ku sunguleni ka n'hweti ya. sunguti na nyenyenyana kumbe january february mm. i tin'hweti leti hi talaka ku ti vitana ku i back to school awareness campaign loko hi karhi hi suka a ti-police station hi ya eswikolweni mm. ti-campaign letiya hi laha hi twisisaka ku vana lava va va va ha ku vuya ka makhisimusi va ha ri na ngondo ya ku a swikolo a swi si pfula hi la se hi va hlohletelaku mara hi ku va hi karhi hi kumeka hi yisa vukona bya hina eswikolweni mm. nawu loko se hi fika exikolweni hi laha hi fikaka hi tshama hansi na vadyondzisi mi ta tsundzuka ku na vadyondzisi na voho ku na milawu leyi va lawulaka hi vulavula hi bela act nkarhi wun'wana leswi swi kombisaka ku heyi leswi n'wana wa xikolo a nga fanelanga a swi endla mudyondzisi a nga fanelanga a swi endla swi swa ku fana na hina tanihi maphorisa hina xiave lexi hi xi tlangaka kambe jiwa ntirho wa hina i ku vona ku ku na vuhlayiseki exikolweni leswi hi nga ta swi tiyisisa ka vaakatiko se loko hi fika exikolweni nkarhi wun'wana ku na ku mi fika ku na swirho swa s g b hi xona xiyenge lexikulukumba ngopfu lexi hi fikaka hi xi xixima loko vo fika exikolweni va ku la xikolweni vana va xikolo va swi tiva ku xikolo xa hina a xi na mfanelo yo va va ta a va na mfanelo yo ta na ti-cellphone a va ngheni na switlhavatlhavana se swi nga leswi n'wina maphorisa hi kombela ku mi ta mi ta kota ku va mi teka se hina tanihi vanhu lava hi tirhanaka na swikolo tipolice station hinkwato vembe na mopani siku na siku hi kumeka hi karhi hi ya a ka malamulele ku na surgeon densi mabedla i mean dzunisani mabedla hi yena loyi a mabedla loyi a nga school coordinator a giyani hina warrant officer kate kubai se haya loko hi fika eswikolweni vatswari a va swi tivi na ku swi tekela nhlokweni ku dyondzo hi byona vumundzuku bya vana va hina se loko hi fika laha n'wana hi n'wi kumaka ku i na dinkwana byikulukumba hi ku vana va hina va bulana van'wani va hetelela va teka vutomi bya vona van'wani va hetelela mi va vona va chava ku ya xikolweni van'wani va tshika xikolo mara a nga vuli ku xiphiqo i yini mi kuma ku na n'wana loyi a n'wi xanisaka mm. hi la se loko yi karhi hi ya swikolweni hi fikaka hi kuma swiyimo swa muxaka lowu se vadyondzisi nkarhi wun'wana a ni milawulawu leyi yi va tsundzuxaka mm. kun'wana yi vonaka ingaku yi va siya va chava ku vulavula na laha swi nga fanelangiki ngopfungopfu hikuva va chava ku tlula milawu se na hina a hi ku hi le henhla ka nawu hina tirhele ra hina mara loko hi karhi hi langusa hi langusa timhaka ta ku hi vulavula hi n'wana hi timhaka ta ku swi tekela tiko ku kurisa n'wana se loko hi fika eswikolweni ha fika hi va secha kambe a hi nge mu kuma ku n'wana i rhwele banga i fambe na rona exikolweni hi ku va ku ri na swivangelo swo tala vana lava nkarhi wun'wani mi kuma ku a hi va khomi hi lava hi kumaka nkarhi wun'wani va le hansi ka malembe hi lava hi hetelelaka hi va rhifera aka social worker mara mi kuma ku i le ka grade ten xikombiso i rhwele banga ri kulukumba i famba na rona exikolweni a xungeta ku teka vutomi bya n'wana wun'wana hi banga se swi vula ku n'wana loyi a chava ku ya exikolweni hina loko hi fika hi kuma report ya muxaka wolowo hi langusa n'wana loyi a xungetiwaka kumbexana vutomi bya yena byi vekiwa ka nxungeto ivi hi pfula nandzu hi hetelela hi khoma n'wana yo yaloye hi kota ku n'wi yisa xitokisini as long as malembe ya pfumela mara na loko ma nga pfumeli ha n'wi khoma ivi ya hetelela hi teka tintiho loko hi teke tintiho swi vula ku n'wana yaloye ha n'wi tshika hi n'wi tshikela yini mutswari wa yena ya tshama na yena kaya mara hina hi siri na tintiho se tintiho jiwani loko munhu a khomiwa namuntlha sweswi namuntlha kambe i ti-12 swi vula ku loko a khomiwa namuntlha ku nga ti-12 ta No, ke ti 13. ti ti 13 ya ti 13 namuntlha ta ta march 2026 swi vula ku ya endla xikombelo xo susa tintiho a a ka criminal record center nakona loko se a ta va a yise papila ra xikombelo ka president hi ti 14 ta march 2036 swi vula ku fanele a tshama 10 years kambe munhu i tekiwa tintiho kumbe kambirhi leswi va faneleke va swi twisisa tintiho to sungula loko munhu a khomiwa ti vula ntsena ku i miehleketeleri wa aka nandzu wo karhi swi vuli ku na criminal record kambe loko nandzu wu ya wu ya wu hetelela wu fika makumu wu gimeta ivi khoto va fika va ku wena rajuel hi ku vona nandzu se hi teka tintiho ra mimbirhi mm. se tintiho letiya hi tona ti va ku ti ri na hi eh, ti vitanaku munhu i na criminal record se hi yo mhaka mi hi vona hi ya eswikolweni hi yela ntsena ku ya tsundzuxa vana lava hina ku va nga swi teki ku i vana hi ku munhu a nge tshami a ri vana se ha kombela swinene le ka vatswari ku A hi veni na vuxaka bya kahle na vana va hina. Loko n'wana a vuya a ku na biwa xikolweni, fambani xikolweni mi ya vulavula na vadyondzisi mi kota ku kuma ntiyiso lowu nga helela. Hi ku loko hina hi ya nghenelela, se mi kuma ku swin'wana swa swilo leswi a swi fanele swi solviwile hi vadyondzisi na vatswari a swa ha solvekangi. Se hina hi fanele hi nghena tanihi maphorisa mi kuma ku hi hetelela hi khoma vana va hina. Jiwani. Swa twisiseka swinene. Ku na vahisa lava va. va dume hi vito ra ku i ti-police forum ntirho wa vahisa lava i yini surgeon because um vo tala lexi ni xi vonaka va tirhaka xona hileswiya swa ku loko byi ku kuma yi ri hala dibini paki yi paki na movha yi ri na muhlekisani wa wena byi fika byi ku torture u lava yini laha sweswiya swa ku taniya ntirho wa vahisa lava ku va ku ri yini kahlekahle. okay ntirho wa xiyenge lexi xa community policing forum that's why i community hi maphorisa mm. na nhlangano loko se hi ri vanhu ari that's why ku community policing forum mm. i tihlu ra vaakatiko i tihlo ra xiphorisa i ndleve ya vaakatiko ndleve ya xiphorisa hileswaku i xiyenge lexi nga xikarhi mm. hala hi vaakatiko hala hi maphorisa mm. hina mi ta swi tekela nhlokweni ku hi lava community mm. community yi lava xiphorisa se vona va laha a xikarhi nkarhi wun'wani ku na ku hina mi kuma ku va vona tirhelo ro ka ri nga ri kahle hi hina va na mfanelo yo va va mangala tanihiloko va ri community policing forum hi timhaka ta ku va yimela community kambe na hina loko hi lava swigevenga va fanele va hi pfuna tanihiloko ku ri forum leyi nga kona exikarhi ka hina na vaakatiko hi timhaka ta ku pfumela ku swigevenga leswi hi swi lavaka swi tshama na vaakatiko ene vaakatiko va va va karhi va swi tiva se xiyenge lexi hi xona xi tekaka vuxokoxoko xi hi pfunaka xi nyika maphorisa tlhela xi teka vuxokoxoko emaphoriseni xi yisa aka vaakatiko ene ha xi xixima swinene ku vulavula ntiyiso jiwani hi humelele ko tala ngopfu hi ri maphorisa hi mhaka ya ti-community policing forum ntirho wa vona i ku patrola va karhi va vona ku miganga ya hina yi hlayisekile va patrola xikan'we na hina nkarhi wun'wani hina ku teka tivhene ya nghena na vona emugangeni hi patrola a va bi maforum ene a va na mfanelo yo va ba a va swi tivi ku na hina tanihi maphorisa a hi bi um na vona maforamu a va na mfanelo yo va ba vanhu kambe um loko va karhi va patrola va hlangana na swiphiqo ntirho wa vona i ku va va vitana hina tanihi maphorisa na loko va vona swin'wana swa ku va ingaku swa va sorisa va hi vitana hi yo mhaka hi ku i tihlo na ndleve ya hina tanihi maphorisa se hi minkarhi ya ku tala loko va hi vitana hi kota ku va hi pfuna vaakatiko kusuka aka vona Kambe nkarhi wun'wana Jowani ku la ku ta gimeta, mi na ku kuma ku van'wana va voho va ndla milandzu va tivitana ku maforamu va nga ri maforamu. E leswi a ni la la ku vutisa swa ku hi va hambanyisa njhani because dyin'wana lyo jikajika ti khomisa mbhoko mara wa swi vona ku haa xigevenga lexi. Hi minkarhi ya ku tala lava mi kuma ku va hetelela va khomiwa van'wana loko mo n'wi khoma mi ta n'wi twa a ku, Ni foramu! Se foramu a ri yivi swa vanhu, a ri bi, a ri fambi ri endla leswiya mi nga vula swona swo ri tlhava vanhu hi thochi kumbe Yeah. kutani. Kambe loko a swi vona a ri Community Policing Forum a swi vona ku na leswi swi n'wi sorisaka, ntirho wa yena i ku va a fona kwala ti-sector command a fona ku heyi ku na swin'wana ni nga ku swi solweni laha, se mi ta vona vhene yi ta hi kota ku va hi pfuna Community Policing Forum. A va swi koti ku tirha va ri voxe handle ka hina ka minkarhi yo tala handle ka loko hi va pfumelerile va tlhela va hi pfuna ku vona ku milandzu leyi a yi fane yi tengiwa ngopfu a tikhoto sweswo fana na ku yivelana tihuku mm. swa ku rhuketelana ha swi kota ku famba mi ya solvala maforamu yi tekiwa yisiwa ka ndhavizita hi mhaka ku xiyenge lexi xi va xi karhi xi huma evukosini ene xi fanekele xi tirhisana na vukosi a khensa swinene sejeni Timothy Muyambu cameraman ya hina hi khensile swinene hi fikisa sweswo amakumu hi ta kondza hi ya hlangana nakambe nkarhi lowu taka inkomu
weekly crime report sejen records jiwan solimakamu channel